Paul van Dyk debutearre yn twatûzenachttjin mei de bondel Famke fan Snie, dêr't er yn twatûzentwaentweintich de Douwe Tammingapriis foar krigen hat. Soks set fansels de latte heech foar syn twadde bondel en dat is Spegelrinner dy't dit jier útkommen is. It is net sa dat de skriuwer yn 'e tuskentiid stilsitten hat, want hy hat tal fan berneboeken skreaun. Dêrmei wol ik fansels net sizze dat in skriuwer net stilsitte mei. Mar lit my no begjinne mei in fers foar te lêzen en dat is dan it titelfers Spegelrinner. Spegelrinner. Ut de drokte wei yn in ferlern momint stean ik foar de spegel, grûnich it byld, myn sykheljen ûnregelmjittich, de byltenis, net mysels, Yn de spegel waaret it ferline om, glimket in jonkje, stekt in hân út, Hy dy't al myn simmers ken, jaget my no eangst oan. Ik en it jonkje stean sûnder te bewegen. Ik lis de hân op it trochsichtige oerflak, wy wikselje en begjinne opnij. Dit fers is skreaun foar it projekt Werspegelje. Rûnom yn Fryslân hingje gedichten yn hoarekagelegenheden. Jo sille dat grif wol in kear sjoen hawwe. En dit fers seit al in hiel soad oer de bondel yn myn optyk. De yntrospeksje, it byld fan dysels wol of net werkenne en ek de konfrontaasje mei it ferline, oft dat no wol of net posityf is. Yn oare ferzen sit dat mear, mar ek wol yn dit fers en dat is dat magysk realisme. Dat siet ek al aardich yn it yn de foarige bondel fan Paul van Dyk, mar no yn dizze twadde bondel seker ek. Dus je soene hast sizze kinne dat it wat in signatuer is fan Paul van Dyk. Mar ik wol dan no in fers foarlêze dêr't dat noch wat mear yn sit. Moeting. Oan ien tinke en har dan moetsje yn 'e skimer. Ik skrik as ik dy sjoch. Dyn hier, dyn jas, yn in rjochte line rinne we op inoar ta. Der is gjin ien op strjitte, inkeld guozzen, kreakjend as âlde doarren dy't iepenswaaie by it trage waaien fan 'e wyn. Myn kâlde lippen tsjin dyn wang, do wriuwst myn hannen waarm. Ik siikje om wurden, mar do bist my foar. In pear sinnen, net oer dyn siik wêzen. Under de klinkerts fiel ik it skaad bewegen. Even hearre wy net mear by de strjitte. Makket tiid gjin reservaasje om fuort, ek al liket hjir wat te einigjen. Ik tink dan wol, kin gûzjen kreakje en kin skaad ûnder de klinkerts bewege. Mar dan wol ik noch wat fertelle oer de opbou. De bondel is mei fiifentweintich ferzen net in hiele tsjokke bondel. En dy fiifentweintich ferzen binne dan wer ûnderferdield yn seis skiften, En der binne dêrom ek twa skiften by dy't mar twa gedichten hawwe. Mar der sit fansels in bepaald idee achter en dat fyn ik ek altyd in hiele aardige eksersysje om dan te sjen fan no wat is no it idee, want der moat toch wol in bepaalde gearhing achter sitte. En meastal kom ik dêr ek net hielendal út en no ja, dat fyn ik ek hielendal net slim. Mar by de bondel fan Paul van Dijk hie ik it idee dat it einlik wat no ja, suver wat te bot eh, gearhong allegear dat it eins wat te maklik wie, dat it eh, te bot oardere wie tematysk sjoen. En dêrmei eins ek wol in lyts bytsje djipgong en mystearje dêrtroch ferlern gien is. Kintsugi foar in diggelbast. In man, de eagen frij fan twirren en ivige simmers yn it hier, bringt my nei de keamer In eksternêst mei diggels as fernielde stjerren, fan ûnbesliepte nachten, stiennen blommen en splinters ôfskie, fragminten fan myn tegruzele hert yn tûzen stikken oer de flier. Ik meitsje myn oerhimd los, toan him it skansearre hert Hy krijt syn ark, strykt alles mei in kwaste en gouden lym te plak. It is net drekst heechdravende lyryk dy't Van Dijk skriuwt, mar it is ek net sa dat it ferfalt yn maklike rimelerij. Hy skriuwt oer it skansearre wêzen dêr't syn eardere bondel Famke fan Snie ek bliken fan die. Foar myn gefoel skimeret dat, en dat is fansels ek hiel logysk, troch yn dizze bondel. It kriget nearne de oerhân, de dichter wol of moat yn alle gefallen fierder. En dêr is dan de see dy't yn mannich fers syn yntrede docht. It seewetter dat skjinwasket, it seewetter dat útwisket, it seewetter dat dy oanspiele lit. Hommes trouvé. Op nei it hûs oan see stap ik yn in oar libben, dy't my nei wien, lizze as in spoar fan breakrom achter my. Ik oefenje yn ferliezen, as in mislike Jonasfisk, ien foar ien spei ik se út, Sy, dy't my bememkje, falle del yn it sân. Ik doch de doar fan it seehûs iepen, rin troch de sachte hûd fan sân nei it geduldige wetter dat my mei sterke earms optilt út 'e tiid, yn ôfwachting om letter ûnder nij ljocht troch my as jutter wer fûn te wurden, dreauwe sy dy't my nij wiene foarby. Dêrmei is it motto oan it begjin fan it boek fan Albert Camus o sa tapaslik, En ik sil it net yn it Frânsk foarlêze, want ik bin eins mear fan de Germaanske talen, mar it betsjut soks sawat as, sa ha ik my fertelle litten, en ik sitearje, Midden yn 'e winter ûntdiek ik dat der in ûnoerwinlike simmer yn my skûlet. En dat is in moai momint om dit besprek mei te einigjen, sadat jo nei jo lokale boekwinkel kinne foar de nije Paul van Dijk.